Croeso i Glwb Pel Droed Talsan Celt. Mae hanes cloddi am ychydig mynd nôl 2000 o flynyddoedd yn ôl adeg y rhifeiniad. Ar un adeg oedd 37 y chwerelin Talsan. Mae ardal Talsarn yn enwog am ei llechi glascoch a wyrdd. Ar un adeg roedd 3,000 o pobl yn gweithio yn y chwareli yn Talsarn. Caewyd fy Penyrorsedd, chwarel ola, yn Ionawr 1979. Chwarae gloddfa glai oedd y chwarel gyntaf i agor yn Tal-y-sarn. Agorwyd yn 1767. Mae gloddfa glai rwan yn gartrau Tal-y-sarn Celt. Mae record gyntaf pêl-droed y pentref yn mynd yn ôl i 1894. Gêm rhwng Talsarn a Caernarfon Rovers oedd hi, 4-3 oedd y sgôr i Talsarn. Mae Nain Cyfeil Royal Silver Band yn enwog dros Cymru i gyd. Sefydlwyd y band yn 1867. Mae yna sôn mae yna ciosg ffôn enwog yn Talsarn. Mae Secret Service dal o gwmpas. Mae sawl person enwog wedi cael ei geni'n Taws Arn. Un o feirdd yn Oca Cymru ar Williams Parry. Y cantores Mary Kimisara. Y gogidwad Owain Vaughan Williams. Y cyfansoddwr Robert Arwy. Mi oedd Talsarn, mi oedd Dyffryn-Anlla yn lle anghydffurfiol iawn. Fe oedd yna saith capel yn Nhalsarn a yn draddodiadol, yn enwedig cyn yr 20fed ganrif, mae capeli, mi oedden nhw'n yn rhybuddiog, yn pregethu yn erbyn dylanwadau estron pan fo'n dod at ddiwylliant. Pethau fel dramâu, pethau fel pêl-droed. Mae Mei Emrys, sydd wedi gwneud gwaith ymchwil i chwaraeon a chymdeithas yng Ngogledd Orllewin Cymru, fo sy'n tynnu sylw at yr dyfyniad yma yn y papurau newydd yn 1886, a glywodd neb erioed fod rhywun wedi derbyn lles ysbrydol wrth gicio pêl. Ar ôl yr Rhyfel Byd Cyntaf, da ni'n gweld y newid mawr yna o ran twf pêl-droed yn yr ardaloedd chwarelyddol. Yn y 20au yn Hal Sarn, oedd hi'n gyfnod bywiog iawn o ran pobl, ac oedd o'r un peth ym mhob un o'r pentrefi chwarelyddol, a dyna lle da ni'n gallu dechrau gweld yr tîmau pêl-droed lleol yma yn sefydlu yn bron iawn bob pentra. Ac os da ni'n mynd i'r genedl, papur newydd y genedl, 24 o Ionawr 1922, dyma lle mae'r tystiolaeth bod Y mae clwb peldroed wedi ei ffurfio yn Hal y Sarn yn dwyn yr enw Tal y Sarn Celts ac y maent eisioes wedi gwneud enw iddynt eu hunain. Disgwylir pethau mawr yn eu hanes cyn diwadd y season ac da ni'n cael eu hanes nhw wedyn yn y gwyrfau league, so'r third division. Gathen nhw dymor cyntaf llwyddiannus iawn a gorffen yn ail tu ôl i Mountain Rangers. Dwi eisiau tynnu sylw at yr brawddeg nawddogir y clwb gan wyr blaenllaw ac ar y rhaglen cyntaf un yna o'r tymor yna, da ni'n cael yr enw yma fferm Dolbebi oedd nhw'n chwarae yn, sef tir ar Jones oedd yn gigydd yn Hal y Sarn, a fo hefyd ydy'r trysorydd. Mae'r llywydd wedyn ydy UJ Griffith, sef prif reolwr chwarael Dorothea. Ac mae o'n ddifyr bod peldroed rwsyd yn uno gweithwyr a prif rheolwyr nes diwardiad chwarael. Ond mi oedden nhw'n gweld bod angen rhywbeth yma yn amlwg i'r dynion hogiau ifanc mae wedi dod yn ôl ac oedden nhw'n teimlo beth bynnag oedden nhw'n gallu wneud i helpu hynna ac yn amlwg mi o sefydlu Clwb Pel Droed Talsarn Celts yn un o'r pethau hynny. Clwb Pel Droed Salsan Celt, gyda tri lleoliad fel Cai, Dol Bebi, Timor West a ebyn heddiw yn chwarae yn ar y glodda glai yma yn Tal Sarn. Dwi'n cofio'n blentyn yn y 70au lle oedd y gorau mynd yna bore sadwn efo'r haw i uh, clirio baw gwartheg lle. Cos oedd hwnna wartheg ar y cae drwy wsos. A Erbyn bore Sadwrn ar y griwn yn dyna a clir hir baw. Beidio oedd y dresrwm adeg ynny yn Timor West. Be gynnyn nhw, cast iron bath, a oedden ni'n mynd i nôl dŵr o'r afon i'r cast iron bath. Wedyn oedd yr ogiau'n golchi i coesa yn y dŵr yr afon chi, yn, yn y cast iron bath. Ebyn heddiw mae yna showers a falle, wrth gwrs, a mae hogia mae heddiw'n cwyno bod y showers yn oer, ond dwi'n i'n beth sy'n nhw'n neud efo dŵr afon, de. Pan ti siarad i'n edrych yn fawr? Luke Baum. Na, ci da, dwi'n wedi siarad dros yn hyn. Luke Baum, dwi. Chwarae Celts. Dad, dwi. Stricar fel arfer, illa wing weithiau, ond cychwyn chwarae ganol cae dwi ddod yma. Centre half dwi, ond dwi'n hen, so dwi ar bench o ddiw. Ydw i bod efo Celts as o'n i'n 16, so dwi'n 21 rwan. Let's go, Robbie Stage! Dwi'n gwybod, 10 years. O, ta, nes i ddel, gyda? Ia, o, dwi'n gwybod, 10 blwydd. Es mae hyn yn 16, dwi'n gwybod yn chwarae Celt. Be, pam, pam tal tan Celt? Be sy'n be sy dda amdano y clwb? Neu be sy'n drwg? Dwi'n bob dim yn clas, ynddi? Mae'n feddwl beth, ynddi? Crac da o'r ogiau gyd, oes? Ynddi, mae pob... Pob y lleol, pob yn abod pob, mae'n... Mae'n laff da yma. Roedd yn gyd y met, ynddo. Ti'n gwybod be, nes i weld llun o y tîm gan mlynedd yn ôl drwy'r blaen. Siarad efo... O, siarad efo fi, do, do, do. Oedd yn clas, ond 11 player, dim subs am fyd, ia. Oedd o'n tîm o da, ond o'n i'n chwarae clwb wedyn, de. Dwi Sions dwi, dwi wreiddiol dos arn, dwi'n chwarae clwb ers gormod o flynyddoedd o'n, ebyn hyn te, bod 19 flynyddoedd, off y gon. Nes i ddechrau hyfforddi efo'r clwb pan mynd i 40, mae Tal Sarn yn rhywbeth sy'n ynghalw ni fan hyn. Jack dwi, uh, dwi bod yma, hwn di ail season fi yma. So, mae dad, taid, mae'n siŵr dad, taid fyd, dwi'n chwarae yma. A dwi'n cario ymlaen o'r Fantasy Editions, chdi. Mae'n braf, dwi wedi chwarae fo. Fi a hynna gyda. Baint y tri genedlaeth o deulu fanna, dwi'n wedi chwarae fo gyd. Dwi'n braf cael un o'r rifenga yn ôl i fewn. Gobeithio fan y fwy ar y ffordd. So, peth dwi, um, dwi'n dod o Talsarn, gyd gael magu yma. Ac mae gennau cysylltiad efo'r clwb, wel, ers dwi'n ogyn bach, ond mwy na thebyg ta ugian mlynedd yn, yn chwarae neu'n ymarfer on and off lle. Jack dwi, dwi'n byw yn tos arnes erioed. Byw yn fyncw. a ia, dwi wedi bod efo Celt ers ta pedro mlynedd on a dwi wedi bod yn on ag off efo nhw i bod man. Bod tro yn ôl i Celt ia. Ia, dwi'n cofio bod yma fatha plentyn yn chwarae cic y pel tol i gol a balli. A do'n am llawer o bobl yma, ambell i hen foi, ambell i gi. Ond ia, yn ddiweddar, mae yna buzz o gwmpas y lle, Mae yna... O, da ni'n llenwi bysus, da ni'n mynd i ffwrdd. Na, mae'r ffans i gyd yma bob wythnos. Pam bod chi dilyn Celts? Ond i ddechrau ar hynna, ia, Darren? Wel, Darren dwi. Uh, dwi'n dilyn Celts ys mae'r clwb di ail sefydlu yn y 90au. Di dechrau chwarae pan o'n i'n bymthag oed, wedi chwarae yma rhan fwyaf o'n oes a wedi fod yn rheolwr hefyd am dair mlynedd. Uh, Hefin Evans dwi, uh, rhywun peth o Darren rili, pan wrth nhw ail sefydlu yn y dechrau 90 oedd hi de. Ac uh, roed i chwarae, roed digon da, ond uh, di bod yn sportio nhw ers y blynyddoedd yna. Osian Dafydd dwi, dwi'n cynnogi Celts ys y 90s, ond si chwarae am ta dwy flynedd nhw. Mae'n well gen i supportio. O'n i rybys, ydy gwir. Mae mrawd o lot gwell. Mae darn lot gwell, gwyd. Mae darn yn briliant. Dwi'n dod yma, dwi'n gweithio ffwrdd y fflint. Dwi'n dod yma bob i cend o Tre Celt. Mae'n blesad o'n rhaid fod sy'n Da ni wedi tyfu fyny ddo'i gilydd yn supportio'r clwb yma. Mae'n rhywbeth da, dydy. Dyn ni fforsio tîm a waid, oce, back four. Os dyn nhw'n y bel yn canol, ti fewn i'r box yma, de, da ni'n gorau bod. Trai yna, y discipline, y desire i gyro. Mae'n barod? Mae'n barod! Wel, dwi'n cofio mynd i'n efin i gem, yna gorau pwsio'r bys i fyny, mynd i'n efin i. Gollon ni ten wan nhw. Ei wrwg byr i chi chwarae. A golyn sound yn y mwd. A dweud y stori yna pan ydych chi'n golchi kits. Efo'r efo washing machine. Londret, fe groes e. Ar ôl gem ni fydd noddi. Ken Grisfield a fi mynd â nhw i Londret, a fe groes i ti'n ymwneud gan olfan yma. Dyna, da ni rei pwdwr i mewn y machine, o'n i wedi rei pwdwr dan. A

A hynna, o'n na ddim reit dda tal sarn cels. A amser ni, oedden nhw newid yn tu plisfan oedd dros ffordd i ganolfan. A wedyn dwi'n cofio pa cels yn chwarae refari o Groeslon, Jackie Bach. A mi gollodd cels, a mi arwr lechio i'r afon. Sicr, effi i'r afon. Ia. Yr agosrau le ystal, mae lot o bethau de. Roedd yn sio o, o rhaid ni wneud national service doi. A wedyn, mae eisiau siater armi a dyn dechrau chwarae'n ôl e, e, e, i Celts. Ac amser hynny, oedd y bel mor drwm, lledar oedd i de. Fydda'r alf, fydda'r alf gris aws yn gorfod clicio allan fe drwm, ni'n clicio i yrru drwm. Sy'n mae'n manteisio na cya de, cya yn ofnadwy. Mae un efo, dwi'n gwybod beth sy'n armi, cya iawn de. I ddechrau un o'r peli basio fi, o'n i roed i arfer o pel, bydd ar, ar, ar stig wair iawn de. Dwi'n amser i oedd arfer i hynny. Ac aml i gem, o'n i chwarae yn erbyn uh, Bangor Colts, lle mae Tesco o'n. Hen ddim oedd o, ond ti'n gweld, syndar sy'n gyda bawb, sy'n pawb yn tân, fe ddechrau ddoedd amser ni, a wedyn o'n wedi fflatnio fo. Ac oedd yna bisia o feidir dod i fyny fe ddechrau. A newid y bus, Nillaf fwlchu, dim ond newid y bus. Yn dre, di sadwn y bwnt i gyd. Oedd gen i nillaf fwlchu yn y byd, felly oedd i ystalwm. Ti eisiau stori pa geis i ffwtbol, dwi? Ia. O'n i'n ogi bach o'n had wedi cael ei yrru i India. A um, yn anffodus gath y lad i lad yn Burma pan i'n saith oed am rawd yn un. Mae'n rhywbeth barsal i ti ni. A be oedd yna? O llian bwr, milfad glas, a'r Taj Mahal yn fod i cael ei wneud allan o eda, silver a air felly. A ffwtbol. Ffwtbol. Cicio swigia mochyn o lle, o lle bwchar yma oedda ni. A hosan allan ti o, o bapur a bethau gyda ni. Oedd y ffwtbol yn las ac yn goch ac yn felyn. A stori do ysgol bod gen i ffwtbol. A'r oedd pawb ti allan i ti, cawn i sgol i allan doi. A dyn, pawb tynnu god fel gopos. A mae mi ddeud ar ogia. Gwrandwch ogia, a chi dynnu'ch sgidiau chwarae gicio'r bel fa. Da chi'n cael chicio yn eich sgidiau. A lle fe'n tro sydd, sydd olwg o'n mynd adra, ei sana nhw wedi bod chwarae ar y cnefaid fyna y blaen nhw ydri. Ia, dydy a felly oedd ei stalwm. Yn 1992 wnes i ddechrau chwarae celts. Yn y cyfnod wedyn, o'n i wedi bod yn linesman, treasurer, chairman, marcio cae, groundsman, is-reolwr, rheolwr, ond erbyn heddiw, cefnogwr brwd ydw i. Ia, wedyn i bod yn dilyn y clwb ers pan o'n i'n hogyn ifanc. Uh, di fod yn neud first aid, di fod yn marcio cua, di fod yn y golpost i fyny o bob un joban oedd, oedd angen i wneud yn y clwb. Wedyn yn y pum mlynedd dwytha, dwi wedi gweld y clwb yn mynd yn gryfach yn gryfach yn gryfach ar amser gorau. Da ni wedi gael i mi i weld y clwb yn neud ac yn mor chwyddiannus dros y blynyddoedd dwytha yma. Mae'r dyfodol yn ddisglair ofnadwy gyda ni. Um, mae gyda ni ambell i dîm ifanc nawr. Dwi'n siŵr bod gyda nhw rhyw saith o dîmau ifanc. Mabon, cewt. A pa positions ydych chi'n chwarae? Steica. Midfield, Tarzan Celts, Under 10s. A dydwch fi be sy'n dda am chwarae i Tarzan Celts Under 10s? Da ni gallu treinio'n dda a ffrindia. Ia neu ffrindia newydd a phan ma' pobol yn fatha joinio ni 'dan ni'n gallu neu' ffrindia newydd a petha fel 'na. Mae pob 'di cychwyn o rwla efo'r tîm. Do'n i'n byd i wneud efo'r tîm o'r un cychwyn. Dwi, dwi di dod iddo fo fel cefnogwr a dyn dwi di datblygu mwy mewn iddo fo lle. Ond mae pob arall rhy fath, chos sy'n neb, sy'n neb di gael ei gorfodi i wneud o, mae pob di gwirfoddoli i wneud o. Mae gennym ni dîm da, y tîm tu allan iddo fo i gyd hefyd, so mae gen ti heina sydd efo busnesau bach i hunan, a maen nhw'n gwario amser nhw a maen nhw'n helpu codi arian a dyna dy gyd, really. O'r Celts, i bod yn glwb teuluol erioed, um, pedwar genedlaeth o'n heulu fi wedi chwarae i Celts. Mae o'n bars mawr o mywyd i. Mae o'n wir beth sy'n cael ei roed yn y Chronicle, Ebrill 1923, achos o'n ddim yn siŵr iawn beth oedd yn mynd i ddigwydd i'r gyngren nesaf. Ond maen nhw'n dweud, it goes without saying that football in the Quarry District has come to stay.